Nyakwar Mashiti. Okalo konyika.
Okilo konyini.
Koro kawuono ni ema koko pek. Kawuono kaka waduoko u chien iluongo ni dech mula. Donge? Mula. Ati donge ni giseneno kata na dero. Yape. Delo ni awi dero.
Donge? Eh, dero. Dero. Mm.
Dero. Ing'e ni dero, dero ni kiwacho dech mula, Mm. to kata king'iyo gini mula ne en ga goldi. Oh. Eh. Koro kata kaka ineno rangi ne ni, Mm. obiro ka gima obiro ratong' ratong' moro to be Dech mula. Dech mula. Koro gik ma nitiere e dero ka. En e mula no.
Dech mula. Nyalo bedo ni dero ni mm. gimo miluongo ni dech mula oting'o mula to mula ni ne en kaka cham mane ng'ato ni godo to ne luwore gi kiwango mar cham mane ng'ato ni godo to mane chalo kaka pimo gini eh, level eh. mar mar wealth eh, eh, eh, eh, wapimni ineno dero ni mm. en ka nionge kode dalani mm. in kata koro iwuog awuoga idhi kel- keli wanyalo disoni kata Iko ni nege. inyalo disoni.
wanyalo disoni Ma- nikech eh, dero ni ok inyal beto ni onge ko- kata onge gima ikano e iye Iko ni kata onge gima ikano e iye. to nyaka obedi To sama ilawo thum e dalano to kik kik Ki- tem keto.
kitem ni iketo taya moro kanyo ing'e ni thum- thumbego dierego thumbe manwagoyo Eh, Be omi wacho negi kawuono ni dech mula, Eh. mula ma wantie godo ei dero ni ang'e ni Eh. gin be ginene. Gin be ginene. Kama oting'o kasongo gini, Kasongo wuod gini. gayiera. Koro jawinjo mara kanye kuma wadhiye kama wachake no. Kineno kwa keto dech mula kata wadwa duoki chien e e ngoma. Ba. Kiana wache ni ngoma koso thum. Pod chalre achala ng'eyo ni pod idhi elewa. Kata ka okielewa sani to pod inyalo elewa mbele kanyo. Koro ka wadwa duoku wei kabasele gini kocha chande kidwa doke gine kasongo gini Prince Kasam Ba. ing'e ni nitiere kata na thum moro ka ikia dum mondo kapok anyisogi kata na nyinge Eh. ing'e ni gimbe gidhi wuoyo kodwa kendo namba wa to nitiere kacha gibiro nene Eh. adwa mana ni mondo angek negi matin mondo ng'ato odhi onyisa man to ma to ne thuma ok adhi nyisogi nyinge Mm. koro kapari Rosie rosi nyamze Nyamze. ai rosi iwang'a ema neno Tapenji.
Ing'e ni wach Rosie ni ne asewacho ni nyaka walose maber. Wach Rosie ni Rosie ni en ema nochulo ga bill yawa. Rosie ne nyako mano tegno. Kiwinjo ka ng'ato apenji. Rosie ting'o nyaka niang'. En ng'edo. En noting'o niang', oting'o gweno, to oting'o gire, oting'o oting'o cham, mago to oting'o gini. Ing'e ni Rosie ni ne en pick up.
Idhi ketho idhi ketho Rosie. Emoda pimni. Rosie ne nyako mano tegno ma kidwa kethe. Rozi ne en ng'at mong'eyo ni kang' obiro Eh, to nyaka ang' wachiem. koni nyaka uchiem.
Eh. Koni Asto Rozi ambo- ni en mana a- ambe puodho. kaka an boy ne awa- apuodho ok en. Ah, ok en apuodho.
Ah, ni en puodho. En Puodho puodho odong koni nyaka wachiem. nyaka wachiem. Eh. Dum koro ing'e ni ong'eya seche miseng'e na ahero niya Eh. to kibiro to ang'o ma mondo iting'o na Ah, ah, magi kuma ne ka gidhiye to en oting'o. Iwinjo ka ne En- ne Rozi ne ting'o niang'. Rosine ting'o gweno, Eh. Rosine ting'o cham, Eh. Rosine ting'o kiang'o. Eh. To Rosine, gima fwenyo ni Rosine en ka noore. Bas, To nok ringo. luw bang'e. En en ng'wech ma To bang'e pinye nok luw, mm, to ka wendo be kodhiye. eh, to ok To ibiro yudo riembe. ni ok- ok ok odag mariembe, ing'e ni tinde to piny To tinde ong'ere. ipime gi nyiri masani. Ma kodhi ka limbe to nyaka Ni riembe. nyaka riembe ariemba, Rosie kano kawo ndalo ariyo. Be koro ya en oneno ma ka chunye osejok en odwa mana mondo To odog. king'e ni ndalo Rosie gini ka, machal ni ndalo mane koro in ikawi akawa udhi adhiya. Ing'e ni sani endi be piny olokore. Ok tiang' inyisa anyisa niya, ni ati an kiora to aringo, ating'o ni ang' to, to in sama ating'o ni ang' iti iting'o ang'.
We mondo apim. An in seche mi- miting'o ni, Mm. ago igad, mano namba achiel. Gad mar ng'ama dwa mani ang' koso Ng'ama dwa mayi niang', ng'e ni ji Eh. nohero niang'. Eh. niang' moro ne nitie niang' moro mane waluongo ni tojis Mm. niang' ma kata rafuok ne nyalo gini Eh, e bei en ok pokni kata en niang' mayom Mayom. koro magi niange mane rosi ting'o ok doting'o ating'o ok otho rosi Ng'e ni ne- nokoting'o niang' kende, gigi noting'o dichiel. Eh, Ma kane gichopo e lodging to ng'a chudo?

awe wachno gi kanyo to we mondo achak anyisi wach machielo Eh, nitiere koro eh, wuoyi diere ka ne en, eh, wuoyi moro ma- ma- ma serious mm, niluongo ni kabasele Kabasele. en be ochako duogo wero nyako moro ni zainabu Eh, Zainabu, Zainabu, oye. Zainabu, ma koro mama chielo ni eh, Oh, mano be- mano be pod Zainabu. mare Eh, mano be pod Eh. mare.

Chalo To muoda. ging'eni anyalo kata hera timo ang'o ya asepenji ni hera timo ang'o to anya kata nayudi to ka ka ahero nying ma Zainab Mm. to kane bwana koro achuodi nying Imi achaka dok kar osiko e chende. Koni nyiri ma sani tinde tinde ok buonja buonja. Osiko ito ne buonjo gigi donge. nyako ma kata kiwuoyo go to en obuonja Neno buonjo. buonja Eh, to nora. Obuonjo, ah, ah, obuonjo, obuonjo moro ma- ma- ma- mayom. Mayom. Moro makelo chuny, chuny poth ka wacho nyinge. Mm. Makelo chuny wuod omera cha. Mm. Mos. Mos.
Mos. Ma to ne ng'ede. Ma ne ng'et ng'ane. Aya, duogna korka Zainabu koni. Eh.

nyathi jougenya koro nyathini bedo nyaugenya kendo to wasewayudo zainabu gini jokowere to wachako wadogo warado gi consolata adhiamboconsolata adhiambo e mm. mani ng'e ni koro bana kadori mm, bana kadori to kanyisi ni kane wasenyiso jogi ni dech mula dech mula dong'apani Consolata Odhiambo eh. Mani ngeni pod pod pod omo ne Consolata eh. ni. Kinde go mtoto mzuri.
Koro en ingeni mtoto mzuri ni eh. aduga ng'eye bang'e. Eh. Kore kaduga fwenyo ni kare ngech ng'ane bana kadori nodwa dhi matek. Eh, yenye ni console hata dhiambo eh. Eh. Mtoto mzuri. Mtoto Eh, mzuri. mtoto mzuri nini eh. Eh, hata kiae.
Kore kairo ne eh, odwa donje odwa guro makoro odwa donje chuny ko console hata dhiambo. Kuni ekindego kane wawuothe town kawa mako lwetwa Ka jotend Amerka Eh. To ok ima- ok imake lweta kata mar mbao kende ni ji ne wuoro ni ma- Ni mae dalo.
Eh. hera wino chieng' natim ni ang'o To ing'e ni jothum gi be koro chicha. Dinena. Nikech ne gichako gi jogi ka ber, jogi ne puonjo, ah, jogi ne ting'o gik moko. Ma koro ndalo mane gimako ringa jotend Amerka. Mhm. Tinde koro isamani binena, binena. Jogi ne timo ang'o?
tuochendo ok gichendi kono jo kaka ne gidengo ne gi ne gihero ne gidengo to gitinde gionge ni binena mm. binena akinyawa dipoka to nena kinyi to nena biambo ah, eh.
bana kaduri ni wuoyi ma serious eh, embe embe no serious koro ni embe eh. akinyi ni gikoni to koro ang' no we adhiambo ne owada donge adhiambo be nyaka bedi

Ni en ni asingine duoko wacho dia. Eh. Ni eto jogi to ng'eye. Eh. Biro nyise ma ni ni ofika salama. Eh. Tuonane Rocio. Tuonane Rocio. To jok moko ka koti na kwenda. Ato ka ka yuro kora. Ayo to kori yuwa beti. Ka to yuwa. Kor ka koti na kwenda kanyo kare ei eh, koti ne moting'o. Eh. Kor ato koti kwenda koketo kanyo. Tutonge koti koti ng'e niya samoro bana kaduri gin be ne rwako kode. Akin biseneno kode ka. kude ma moro ma kitimo ni i he to witore gi kuchocho ni waluonge ni puro bar ikona no purwa bar koti mar purwa bar en kata ka oruma pasi oruma mobimba eh, Eh. ok imiel matek eh ite dosuda suda asti ngini itimo kata na lweti kitimo Eh. lweti ni eh, to Eh. ma dok koni To ma mano- dok mano koni idok koni. to siada ni bigini thicho wati koro masicha be thichore gi kochecho koro oruma pasi kata seche ma koti nakwenda eh. isungu gima e koti ka in mari pok okwenda eh. koti nakwenda koti nakwenda wendegi miwinjo kanye nikech an to wendegi eki nane nawinjo gi e redio mano mokwongo namba to hmm. an wuonwa e wuonwa cha nohero thum to mamawa an e, e, od cha An kuonde go ema nawinje thumbego. An wa apimni kama nawinje gigi. Asebokora ni koro asedhi kwath. Mm. Iduogo dala. Mm. Neno dero ni. Jaduong' obet e tie dero kacha chaga Mago dhok mane kuongo ni ka. Dhok moko ma. Ah, ing'e ni dhoge gi. Iyudo ka moro en e timbene richo. Jowete gi chiemo achiema mana maber. Mm. to imbe samoro idhi pono kata nochuoga alafu konsolata kalo gi wiyi konsolata be kadho en osechiemo dok en osegeni koro ingeni seche ma aduogo ni mm. tiyudo ka tieda oka jaduong'o mato wan madecho koni madechu nini kamba juice kwach nyaka wache gi kamba kuma gigole ginene dero ni donje kata na babi be nyalo ng'eyo wach nikech kang'iyo wachni Mm. taduogo afwenyo ni jaduong' ne bet e bathe ka E bathe kanyo. mano ing'e ni ot maduong' nitiere dero nok dhi mabor gi, Mm. gi, gi, gi, gi, gi ot maduong' Yes. nikech jaduong' miye security Mm. koro iyudo ka jaduong' osedhi obet e bathe kamoro ka Mm. to sasa mosebet kanyo Mm. to agwata nyaka luwe eh, agwata mopong'o nyuka eh. koro agwata ni mabe agwata wuon pacho
diere ka nokwahero sukari nemiwa tuocheokwahero
koro iyudo ka jaduong' osedhi oji seti mm. ng'e ni tindo wacho ni oji seti mm. jaduong' osedhi oji seti kamoro ka Mm. alafu madhe anina anene kata na kak- kak- kake madhe bende biro Mm. madhe biro ga gwata cho anene kobiro Mm. to seche ma madhe biro mamiya gwata ni e Mm. jaduong' e pod temo manyo ne wantie gi redio ma manyachon mar bao Eh. e, sanyo kena ang'o wayirange ni winja winja Awinji? yes to Awinji. kapok to kapok nobedo gi sanyo cha mar bao cha bao ne redio mabedo duong' kama Mm. to kama oduong'eni iyudo ka eh, otiyo gi betri madhi ang'wen e betri kanyo temo ko jaduong' oduogo sando wa Ih, ka betri oh, moro ma- ma- mano wuotho gi betri koso Eh, no, samoro okawo betri ne odhi o- osoye oma in koro ke ing'e ni consolata nyicho osemoro e wiyi Owada. kata nawend ng'ane ne kabasele moro ne nitiere Eh. kabasele moma serious iwinjo ka owacho ni nyathi jokindu beni osetoya mama Eh, Nyathi jokindu be ni osetiek atetete. To nyikindu- Jaber ne ber e yawa. Nyikindu.
Nyikindu. To kabasele gini owero jokindu. Kuna mane nogere gini mabati moro mane lenye ga moro mane ineno ka ji ochung' nyaka. kuna mani were mani nene nongi ini ngini babati ni nene chalo na de ana kile ni babati no chalo na babati ma chalo na moro ma gine nene moro ma mane inya neno gine ni ka in gi eti neno mano
Nikethe. Wapi mni? Ani ketho gini. Eh, mm. mabati machon. Mm.
Ne mabati ma okoro mabati masani mabati iloke gedo mm. kama mabati marachar. Bang'i gachiel ka El Nino mabati winjo nyani El Nino biro kaka injo lande ni Mm. mabati osechako loko kite makoro kendo dwa bedo gi rangi mane kar musumwal ineno ka musumwal osechako Miel amiela gi- eh, gichako were Mm. kendo iyudo ka, ka rangi moro biro ma- mabati to rachar tiyudo ka mabati moro kata nachiel maful Eh, osedhi mobedo kata mana en koro kwar en koro kwan. Elino rachar Mm. owinjo winjo ni elino biro Eh, ni- to ka elino chopo ni e Mm. Koro mache cha mabati cha to weri go. Eh. Ma- Mabati eh mabati no ing'eni man diere mane George Ramogi gini ne wer. Eh. George Ramogi to moduogo wero nyako moro. Yeah, Nyako wa. moro ne ne somo skul Asumbi. Skul Asumbi. Skul Asumbi.
Asumbi. Kanyako somo gi ba- gi babena. eh, nyanya, Ibiro biro nyanya. marach.

nyithindo nene jololo eh, tina ing'e ni diere gima koro nago gita minjo nyisi ni di- di- ni an makal napuonjo ji gita cha. Mm. e gini winjo kichope chololo Wololo, chololo eh, kikwanye. wololo wololo Koro- koro an kanyo ma In kanyo an ma koro mana- natugo negi an maseto negi eh to waduga nyisi ya. Nyisa. Ani koro aduga chendo Mm. kata diere moko ma koro injo ni ng'ato eh, niluongo ne wer niya. Mm. Achung' e pith karango nam ka bedo ni ni mwalo yo sindo. Ero. Sindo Ero. mwalo. Ei. Diere adiere nyathi jomoko to nyisa ng'ama natim mane ka dhiang' otamana Mm, mm, mm, nyongeri. mm. Ei. Yawa. Okinyayuogi ka ng'ama oiki to kare ngima to. Eto dinge lines gite yawa.

Lakini ine man oh yeah. Yuda.
Ayudi. Yuda. Kota Yuda. Kami Yuda eno. Kwa kota pimi. Mm.
Kama di Yuda ne. Ah, ah. Kau kapa ka Yuda. Yuda.
Kapa ka Yuda. Ngana ki ino ku kaka nyiri beyo. Kia ngo ngo. Nyiri beyo beyo. Aneno. Chakita dogi ngane ne kabukore.

Gino nene ruoth chano chon. Weyne, ing'e ni kanyo nitiere kaka nodonje nitie kaka kaka winjo ni janawe ma dhako ngech biyo ne weche ne gi juogi moro mar wer An ing'e ni kadongo nawinjo ni jahawi ma nyako. janawe Janawi to ng'a?
janawi eh.
ineno jok mong'e yath bilo oh. koro ng'ato ineno ni ng'ato chuoyi gi nawi eh, koro isabela ni ne jagine ni donge nyono nego to nego to to chiero to to to to kite otamo jinge to kare jehova mono ne wale to inyo ka dio duogi tiko ni eh. bim nyajula eh
ochoka tuka eh ongene kanga kanga kanga bim nyajula to inyo eh
Koko ni eh, pod ji koni eh, to gichak gikwanye.
To kichak ichak iduogo kok wadhi mabor gi dalano. Penjo mani eh eh eh eh. Nale kono vela to. Nanyero malongo yech.

Jarobura gi babi. Eh, mami telo. Koro gima nya bet marach, ka giduogo gifwenyo niya, oh, wuon gima nobelo. Ng'eni gin gi lekele ka nobelo tho, to gin gisetelo gidhi. Ng'eni sama gibelo tho ni, sama gitelo ni gisedere. Kapok owilo bel. Kapok owilo.
wakinini ober ka ober dhi bagowa ober dwa dhi bagowa pod wadich gi babi ng'ani kata na kamba kamba bi ginya telo owinjo awinja ni in emi ileko kata ni in muleko owinjo awinja ni in emi ileko nobelo tho kwache ma nyamiyo gi gad kwach ting'eni en ng'e koro obiro mamos eh. obiro to lidhe ni obiro eh. pod dwa confirm gi chien eh. chamo yudo ka koro igolo ne mamacho ine koro en opoma kosechopo iye kucho kaneno pengle iwinjo ka penge yud chang aneno yud chang
wateri asembo kokisee kapok itero asembo Eh. kamano wachaka chaka ni wasebedo kwa wacho jowinjona mana jothum machuogi Ero. ma wachako waduoko ikwani ni ne mano ng'ane kwin babito queen babito Eh, Baba. babito Eh, okwongo omene Eh. baba Ero. bibi Ero. toto Eh. babito Eh.

Giba bito. Linet mm. ema koro duogo obedo obedo mama koro eh, ting'eni kanyo be pod diyo be eh, pod diyo ah, wawacha wacha queen ba bitu wacha no glongo to si chopo gi Linet Linet Linet kose chopo go to ko jachane eh. be ng'ane iwage kika watu wajino dongi wambia ni waga no kika wateria sembo wateria sembo akapokitera sembo we will go ah, uma berni okalo pimo nyamino dima ne nyamino dima nyamino dima ber no kala okani oluonga ni aruso chopo hmm. oyudo ka ne ane yo achomo piny mabor eh. odhi jerumani eh, kugo go thum eh. eh. to mbas na ne nyisa ni oyudo ode eh.
Murugo ni ikibedo dhako mochayo chwore arus pek kama sira. Kanyo tabedo serious kata kapok arus obedo mapek. Eh. Kik ibed dhako ma Ochayo chwo. Ing'ayo serious ma kidayudo ng'a dwa chayo.
Adhi bedo adhi bedo gi ginene. Ero dwoka sembo go kise. As- Asembo piny maber. Wacha An- me an- maembe.
An ng'e ni maembe kende ema nawinje thuolo. As- Maembe kende. Kik gisum kata e machunga. Eh, Maembe.
To kare koro asebo piny maber. O- no, Ochako kamano. ok en ga mabor en piny maber Donge piny maber?
Oh. Ing'e ni kichamo maembe to kia ni Kwani wana mana wana wana gade no bere. Yidi dire cha. Hmm.
Ocha mo machungwa orange. Hmm. Ah. Yidi dire kanu nyaka orange lentie. Ya orange nyaka be.
Eh. Hmm. Makoro cha me nyamami. Eh. Kalando pinyi maber mo cha me nyamami.
Uh, if you know you know. If you know you know. Well, koro wan wano. Eh. Wan wano. Eh. Mayudo ka asembo piny maber, koro ichame gigi te, ichame gigi te, to hmm. daka matin ni eh.

Koro gino pod lit.
Nitok chiemo na nyaka deng.
Gino to ok ne ber. Nyasaye ngwana ok anyalo marach. Eh. En mani kaka ikele ito be sama ji tho ingino ni wabede kata gi moment of silence. An gi gin.
Hmm? Wene, wene kanjela. Ah. Asi nyisi wachno lit, hmm. ok odwa wacho.

To koro mana e to to to
to kapok i explain Ding'e- di- jaber ni en orite ga mana gie bathot nikech ing'e ni ng'ato ok di- diluongi ya luonga kamano Mm. ka ok ing'iyogo dong samoro jaber osewuok chon ing'e ni yo nyaka nigo kwan kaka nidhi wuok e ot ma kisenena nene ni sani ek manyalo wuok Ah. ma kopo narito kata matin to kadiwuok koro wuok Eh, to nitie kama ne ji rome eh. samoro odhi orite kor eh. bing'i kor kuma nitie eh, ne gin yore moko matindo tindo mm. miyudo seche moko dho rangau mm. yiende yiende ni koni yiende ni koni koro e diere ka nitiere yo madhi kata aora mm. koro samoro jaber osewuok e dala nikech wuok tekga koro ing'eni samoro in idhi e kor kama nung'eni udhi rome e wi kidi moro kata na wi osiki moro mane udhi jaber jabet kaka in koro do gibiro to kare jajuok bong'e gabet ok ni jaber kende bong'e gabet Eh. koro in- Ikoni? jajuok be bet ga samoro osego masoesi Ikoni ok jaber kende mong'e bet. Eh, osego masoesi Mm. koro go openjore what next Mm. owuok eh, dalani oseromo Mm. koro go kwan to dala ma- dala machielo cha koro ing'eni pod obet piny Eh. pod ogo kwan Mm. to kare seche moko kwan ni biluongo jogo Ero.

to koro ang'walna tapat kuomi to an apo mar to koro an ng'ene mawinja pat cha Ta- oh, no kena ne biro monyoni o oh, mama ai e yawa koro ob- obilongo ose wang'e gi pi Mm. to se pade Bokale. to se
bokale ok ang'e kata ka jaber ne ogine bokale Koro we ine.
Eh, nasenyisi ni ng'ane ne eh, Kabasele. Kapok idok ka Kabasele. Mm. Ing'e ni chuo gi bose chanda ahinya. Ego. Koro duoge kuoma nyiri bi chanda. Ma ng'ane yura anyora gi bena na kanya yora. Ding ding anyora gi bena na kanya yora. Eh, Eh. mani gino manyo ng'a?
joji joji dume ah joji dume joji na to wena owera no makato ngano no mu te mango ne joji na to wena ero akin ni kama se do do do ma se to no ero se go ga ngoche uko do mana abira chuna na biro do mera do biro ko ngin ga de chuna na biro ni mm. iwinjo backup cha eh. manan mko rabie backup eh, abi eh, wacha ka ki no bi no biro abira chuna na biro

koro tieni ni kisegwedho eh. koro seche mobiro cha eh. koro idi irite make irite make ni abiro ere ni obiro to in ni mane mane mane kaka do mielo gini nabiro chona nabi ko in seche chona nabiro cha in mana ne tin seche go unu gwelo gita unu gwelo gita eh koro wapim ni ni weche gi ne te mm. ne nitiere eh, wuoyi moro ma serious mm. niluongo na wino labi Abinolawi. Abinolawi. Abinolawi. Kendo ing'e ni muduko wacho ni eh, jagita wuoyi matin eh, la- lawi kijana wuoyi matin Mm. okwayo mana hera Mm. kiyie to imiye Imiye. jathum onge kisirani Mm. anyalo miyi Lakini kuma mstari. Kisirani ne onge ni kuma nopame ng'anene. Bilongo. Eh.
Eh.
kionge kisirani ta pat sa asaya nya yudi to pi maliet be nya yudi sa asaya mm. to bilongo be wang'e ne tek bilongo to ne wang'e ne eh.
tek eh. bilongo to ne wang'e tek eh. to to to peji wang'e ne tek nade to kuma dhiye madayo wang'e ma pi maliet to dong dayo mana kisirani
Tera ka owino lawi. Awino lawi ne wuoyi ma serious. Mm. Anyalo pimoni ni ni- ni- ni awino lawi Mm. oduogo ohero eh, children. Ji ni diere ka ni- Ikoni ne gin children. diere ka Mm, oduogo ohero nyako moro mm, nyarane gagulu. mm, Ochako oduogo ohero nyako moro mm, eh, akini nyarane gagulu cha ma iluongo ni Jane. mm. To ochako oduogo ohero nyako moro ma koro ma serious. Yeah, lakini wa- awino labi ne dwa hero ne dwa gine ma serious en Iparo eh? apara wach to kia ka wino lawi Eh, to wadok chien. eh, Ng'ama ohero chali. eh, Eh, eh, eh, ng'ama oheri. eh. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Oh, yo.

Eh.
To kod iloso mabet. Neni. Inawaka ni biro omi. Donge to donge. To niko chako lego ema tin ni. An mana ng'e kaka an ng'e ni no ka ero dacha ko jamo. Oh.
Ni ne ni nonge. To an be mo wacho ni.

To nyiwa weuru
Ikoni waput your own old. Eh, ok Put your own old kanyo.
Yes. Mm? Koro weche gi ne tek. Weche gi to ne tek. Weche gi ne tek.
Alafu kochako leng'ore matin ni to koro neno maka piny yombe. Mm? Yeah. Ni ana neno ka piny yomba. Hey, Eh. bas. Ni ana neno ka piny Piny yomba yomba jakie. jakie.
Chon cha nene ok aneno na gik moko matindo aneno gi. Ang'o ma naneno?
Koro wapimni ni Mm. thumbe machon gi Mm. jothurwa Mm. thumbe gi.
Magi ne chuny Thumbe gi. gita. Magi ne gita ma komwok to iwinjo awinja ka wer yidhi aidha. Juogi juo- juogi ne jochiende mana tho ka winjo wende kabasele gini. Koro gin mana Yaani winjo gi on their behalf. Ibuo kaka kabaseni.
Eh. Ng'ama no yik ka wuon gi ko onge. Oika onge baba mine. Wacha. Oh, en oika onge. Eh, oik ko onge.
Oh, ani na oika. Eh. Jogi bende onego wach gigi maber. Kama jalame piny moro. Koduogo to oik ka onge babo mino. To kanye kuma olamo ruoth omi ochop e thurgi dala. Ee. Yeah.
Ayaye ruoth wuon osembe mi achop e thurwa Ruoth dala.
Ee. To to to gini kichaki ling mathini kidoka.
Gita to ni mulo. Gita to ni mulo kakolela masegini kae. Koro
Ichopoka kwa mela, ichopo kwa mwana gini. Waduki eti dero kacha. Dero kachien.
Ise chope oyo. Bas.
Donge mumpo dume eti dero kacha. Eh, ochako soda.
Okodhi.
niasto winjo oyo eh. ing'e ni koro kumine ni chomone eh. ichomone embo winji eh. oneno kichomone nyaka omore gini mm. openjo ni to wahepe nadegalawi to owinjo kiduogo mm. koro winjo kichomone komore jaduong' pod obet ka mm. agwata te aneno kotieko aneno imede imede lakini ok pong'ni Ok pong' ne. Ineno? Eh. Koro osemede Mm. eto tagwata agwata nitiere moko to alaro nango. Kana wakwongo Sami agwata.
nang'e to koro nyuka ni nyaka ka. Eh, umika. Sama odong' agwata ji- ji- jodongo bende nitie Alafu so, gitende moko ma so, so, so, so, uno sugria

koro anyisi wach ni yo ma- gi chuny maler koro in koro Ero wanya gi chuny maler ma winj. ok iwa nang' sufuria tieke ka bed mawuo Ero ga.
Ikoni wuoro mbele. yes tikech seche seche manang'o sufuria ni Eh. aso eh bana lakini ato kacha chato kanang'e ahinya Mm. ng'eni jok manas Ingeni sa joma last born magi. Wawega. Koro ang' ne nang' to entie. Ma. Ini ikori mar. Mutu jo ywak e kiri. Eh, ida ywak.
Mane ng'ani seche go. Seche go. Seche go. Eh. Seche rundo winyo more. Eh. Viki, mm. Viki mano more wero. Mm. Ni in kore kibu kore kae kinyo tieko na tieko na kero mm. onango samoro ketu ni mondo chit ne nyo sofia maduo. Mm. Samoro ketu inango ikocha mm. pogno. Mm. Nangi bate kocha inangi bate kocha. Ijo. Koro iyudo ka maeki dongo otedo nyaka mara to ko seche mochi ichido mare ni jaduong' ose sense danger ka udwa ketho more ineno en owinjo komore tuche owinjo omore tuche to kopo ni i dongo ane momiya agwata ni mondo anang' Boka mino golu we ti dero kan gechu genu mu ji se. Uko ko ko to ngane bedwa be. Eh, to moro be pod odi. To daka matin to kasongo seche moko winjo ne ya. Kasongo.
Kasongo. Kapo ko timo kasongo. usechako go nduru eh, hmm? no koro ka ni oh donga na mom yangu so sikire mana hmm. nang ni wangina ma eh ido ka baba uton ki bathe ka to nyaka ingo mi ose ose jawi boka eh aya seche moko iyudo ka donge jaduong' to obet e bathe ka Eh. en ok iluong nyinge ni, ni baba o- t- ng'ane nang'o mara mama untiere e- e dip ginene e jiko- jikon kuchocho Mm. to en miluonge Mm. nikech en monyalo dok Eh. jaduong' ka ngitemo ni luonge to kasongo be biro ing'e ni kasongo kane biro pod entie dho gate to s- en miwinjo ka- ka kok biro kasongo mano pod entie gi oko mar gate Tudonge. pod obiro Nyaka orwak kasongo.
Eh. Alafu ing'e dwa ketho kasongo, Ka- biro kasongo.
inyalo inyalo rwang Kendo yud kaka betri orumo. Oh.
Ah, to lakini betri no nyanyo. Ah, to ngene ya kasungu gini ni podo winjo chon. Mm. Kare woti ki thumbe moko thum sana. Mm. Goni thum sana. Thum sana. Mm. E to karibu. Mano mane miketo kama ti. Eh, no no lora ra lora. Olora. Ne ungi pesa. Olora.
To kingene ya. Wa bi won wa. Eh. E mane goyo ne kolela mazi. Oh, go no nyo sana. Ne go ne drum sets. Mm.
Niluongo ni ondego nyaka nyapala. Mm. mano ni wuoyi ma serious Eh. mano owadgi wuo- jaduong Eh. koro ing'e ni nyaka bi- wawinj kolel donge macheche kuma o- o- tugo ne joka ka Mm. jong'e joka nyakwa masheti Nyakwar Masheti. jong'e joka nyaparo Jokanyapala. koro Mm, jadu- jaduong' ni mm, nyaka nobed gi thumbe momasan mm, ma chieng' mobiro e dala mm. Eh, mara gini ti nowinyre ka. Ai. Koro kolela goma gita mos te no en goma ne mar drum set to gicha winyore. En en san san san achi thum san. Koro winyore awinya mana wiye ka ji. Geta. Ah, ma- ma- ma- mani yini pod pod- pod- pod ose- oseto mano o- osete osete Eh. Eh, to to wasudo mabor ahinya wiwa wil nyaka gi yawa ng'ane gini kwaduogo mbele kae eh, Inene, use, Christina mama ayudi yo company gimoyudo e Kenya jaber eh gima nochanda gi Christina eh kwani nitie gari Wachani gima nochandi. Ing'e ni Musa Mm. ne wuoyi ma serious. Mm. Musa osetemo osetemo ing'e ni samoro osedhi odhi odhi nyiso ji Christina Mm. samoro odhi kata mana ko ko ogo suit moro kata ing'e ni mondi thoni Mm. samoro osedhi okako kata nalongo mondi Mm. odhi odhi godo ir Christina. Nilikuwa Ong'e- nilongo mondi. Eh. Eh. To donge ing'e ni itimo introduction Mm. to introduction itimo ma serious. Mm. Koro sama in longe gi Mm. osejony to mondi pod longe gi beche to dhi dhi kawo kata nolongo mondi toni moro tidhi godo ir Christina koro kidhi ichopo ir Christina gi longi ni ok otambua ichak iduogo ichak idhi ikawo kata mana nani kata mana jacket John Junior moro ichak iduogo godo kanyo eki mano bende pod ibiro mana ir Christina pod ok otambua koro ema Musa Juma Job to wacho ni Christina mama yani koro dwa nyise kaka introduction timo tek ineno otemo nyiso jaber Christina eh, ni introduction temo tek eh, eh ma koneno kotemo mm. to bede ng'at moma bede ng'ama understanding eh, bede ka ng'at ma understand ok ochuno ni nyaka kaw nyaka longo kwach mm. ma bi godo iri mm. kore kang ni ng'e ni an serious gi introduction to koro en sama Christina sande koni to kocha chande be omoni Tony Akinyi Judi be chando eh eh Akinyi Judi eh Hmm. en omiyo nyaka ng'ane ne oringo f- from kia kure to kure Mara- ing'e ni gigiki kata kwachako wacho gi sani Eh. jothumbe gi ng'eny to jogi eki ng'eny ma ka wachako to biro kawo kata odiochieng' mano mazima to adieri Eh, to koro nikech waweyo mm. poke maselina ogine pod e- okoni pod en gi gari maselina niko na shamba huko nje Eh. Mago yawuoyi makare Marcelina ni ema kod- sero nyiri bila pesa. Eh. Tem sani. Yawuoyi makare masero nyiri bila- Yawuoyi, adwa nyisou ni ati tem sani serewa bila pesa. Mano ema nyisou. Nyiwa gi obet ka ng'iyou. Koso tiang' ket nyako kech. gima fwenyo Mm.
ni riek I- itugo lweny seche mitieko Imoke lweny kitieko. Tudonge momiyo.
Ang'eyi. But onge shida. Eh, eh wan gi part 2.
Wantie gi part 2. Wantie gi part 2. Lweny no bro bro moko ma. Tini wacho okay. Please. Amane maana wewe. to waweyo gi wachni dwaro mari e tijwa kaka ne wachako ne wawacho ni an doti to nan nyakwar masheti to nyaka sani pod an nyakwar masheti to bok adhi loke pod an nyakwar masheti ne godiechieng' maber